Caanṭha caan sunglawi, caan duhnung a kan sersiampiaktu kan biakmi kan Pathian a hmasabik ṭhas ko seh. Tuzaan ahhin ruah lo deuh piin Lai holh in cun Johan group ah ka van i cang. E ka lung ka lawm ngaingai. A hlei khun in caan a ka hoihtu siherhnak he Laitlang lei sining, Laitlang lei kong chirhchan in mino hna Pathian bia thazaang i hrawmṭi dingah nangmah nih tiah caan a ka kiantu Reverend Jafet Lian senior pastor cungah ka lawm tuk ti kha masa vun chim ka duh cun hika i vun phan khomi mino lawng si loin Khrihfabu nulepa nan cungah ka lawm ti kha vun chim ka duh fawn i zeidang hlan te ah theihternak cu tuah dih sang e theihternak si loin hika ka rak phanhnak kong te hi Bible ca kan luh hlan ah vun chim ta ka duh i tampi cu ka chim ti lai lo australia cozah sinah lunglawmhnak bia rak chim le laitlang kong kan dirhmun kan sining kan harsat ning kan fawi ning te bantuk te kha rak chim dingah kan zung cecha ro in minung pahnih kan rak phan i U Bawi Bawi Lian Mang, Sanaing Bawi Lian Mang kan executive director le keimah hi kan rak phanmi cu si i ani bel a kir colh. I nihin hi Australia ram uh, valley Melbourne valley kalam an i sawm thum tlinnak si. I ni thum lawng kum chap cang lai i kawram lei a kir ṭhan ding timtuanak ka ngei. Uh, i kha vun chim ta ka duh i a hlei khun in ka lawmhnak cu hi bantuk uh, a pipuam cangmi a nganmi biakinn biak Khrihfabu ahhin cangtin le caan co hi a har ngaingai hi bantuk ruang tete tiang hmanh ah khin i theih sual thiamnak te khi a chuak theo tawn ti kan theihmi si i cu bantuk i ruah loin pastor cawnpiaktu Reverend Hong Cung Lila zong rak phan cang tiah ka theih i cu bantuk si ko lio ah keimah te hna hika hmun i vun dir khomi hi ka lum taktak ti kha chim ka duh i nai ka vun chim cang bantuk in khan Australia cozah i kan rak rat ton ding rak rat chan cu keimah ka tlamtlin tuk ruang le keimah san ka tlaih tuk ruang le ka ti khawh tuk ruang ah si loin Bible cachung kan hmuh bantuk in abia aupi tu ding a lung tekep hman ka hman lai ati mi le Elijah ruah ei awk ngei loin a um lio caan ah lang ak hmang in a cawmken bantukin khan keimah santlai lo kha Pathian nih hika ah hmang in Chin miphun caah hihi thil pathum te hi chimtu dingah tiah hika ka rak phanhnak hi si i ka rianṭuannak le thil dang vialte chim ti loin tuzaan nan sin i i ruah ṭi ding i hrawmh ṭi ding kaa timhmi Baibal ca cang hnih te ka hun rel lai a pakhatnak ah kan zapi vun i ruah ṭhan hna u sih. A thar in nitin kan, kan, kan nunnak ah lam an hruaitu siseh tiah ka thimmi cacang pakhatnak cu Mathai angan vel sarih amhe hleihnih nak kha a si. Cucu mi nih kan cungah tuah hna seh ti nan duh bantuk khan midang cung zongah va tuah ve u. Hihi Moses nawlbia le profet nak cawnpiaknak an sullam cu a si. Ka nolhchan lai. Mi nih kan cungah tuah hna seh ti nan duh bantukin midang cung zongah va tuah ve u. Hihi Moses nawlbia le profet nak cawnpiaknak an sullam cu an si. A pahnihnak kan zapi vun ruahṭi ding i kaa thim duhmi cu Luka a ngan pahnih sawmnga le pahnih nak zun te kha si cun Jesuh cu pum lei in siseh fimnak lei in siseh a hung chang i Pathian hmai le minung hmai ah min hmai ṭha a hmu cun Jesuh cu pum lei in siseh fimnak lei in siseh a hung chang i Pathian hmai le minung hmai ah mi hmaicha a hmu. Cathiang kan relmi amah kan biak in Pathian nih thar in chuang piak ko seh. Thlacam tan hau seh. A kan daw biktu kan biakmi kan bawipa le kan Pathian mas bik kan min thangthat ko seh. Tuzan ah VCBC Khrihfabu minung hna he nangman na bia ruah than ding caan thanam pek ca ka lom. Ba kan chim kan relmi vialte nangmah le phuang chan law fian khawhnak, theih khawhnak, hngalh khawhnak kan pe hram ko. tiah na sinak in hal kuma pal kan Pathian amen hi ka kan rapatnak ah ka lawmh bikmi thil pakhat le ka khua ka ruahter ngaimi thil pakhat te vun chim in vun thok ka du no december ni khat ah no melbourne uh, zan le sang na zi pathum ma ka phan ka phan na chang ka tin ka rak pan nak hi hika biakinn hika lei i Sunday school pawl an cawnnak khan te khi si ka khin ka rak lut hmasa bik ta cun meeting kan ngei i cu meeting in kan meeting kong vialte khan ka chim ti lo i kan va kalnak in a kan lehmi thil pakhat te vun hrawmh kan duh hna cucu pehzulh in mino nih ṭuanvo zong kan ngei rua tiah ka ruahmi zawn te si Australia cozah nan cozahpi he kan i ton tikah nan cozah i a lu bik vawlei lei in hruaitu bik prime minister he kan i tonnak i a kan lehmi laimi Australia laimi si loin Lairam in a rami Laimi Australian Chin si loin Chin ram in rami Chin sinak in kaa uang tukmi thil pakhat um cucu zeidah si ti cun bia kan chim dih hnuah Prime Minister pa le minister dang pakhat nih a kan lehmi cu Laimi cu hika ah rak ra riang amah office kha a chim duhnak hika ah rak ra riangmang in nanmah nih lunglawmnak bia rak chim hau ṭung lo Laimi cu Chinmi cu amah chim ning biafang te vun char ning law the most successful community a phan tharmi hna lakah a ṭhangcho bikmi community nan si. A pahnihnak ah the most integrated community nan si. Aa tlumtla bikmi Australia nunphung ah aa tlumtla kho bikmi nan si tiah community zapi kan sinak in khan lunglawmhnak bia amah nih lehnak ah a vun kan chim. Cucu nih khua a ka ruahter colmi cu first generation a phanmi kan pale nih cun cucu tiang cun tuah khawh Asinain hika i a chuakmi hika i a ṭhangmi mino nih tah cucu pehzul in kan dirpi kho lai maw timi kha khua ka ruahter colh. Cucaah cun hika rak phan khomi nulepa mino zapi cu bia nih cun aan zuam cawlh ṭhan hna ti kha nan zapi sinah lunglawmhnak bia vun chim pah in le aa vun theihter kan duh hna. I tunai ka chim cia bang a kan theihternak mun tuah cang bangin tuk in khan Baibal lei evangelist silo cun pastor in Pathian bia chim a tlung kalmi Baibal a khoih vih dihmi le a lu le toilet dihmi khi si ve lo caah a Baibal kong tu kha thukpi kal khawh loin hi Baibal hi zeitindah keimah ka nunnak ah kaa tlaih i zeitindah lam a ka hruaitu ah kaa ser i timi kha vun in hrawmh hna kan duhmi tu khi a si. A pakhatnak bik ka vun relmi Mathai ngan pasarih eme lei ni hi kan hak chit lio kan in pangtar buai ji si khri man thlak tang ka ar tar mi si caril ka thiam kan ka mu mi si foi nan chun cucu atu bantuk mino hak sia ni zau lo bible re lung tho bible re li rel ding chan on powa kan u naw kan ni chu kan rel ton mi si kan za mi si ruanga i chu chu ti ni chun zeihmanh carbon dang chimhchih lam ka lungthin chungah mi nih kan cungah tuah hna seh ti nan duh bantukin dang cungah va tuah ve timi kha a si cucu kanmah lai mi i kan pa te kan ruahmi pu lian uk nih a leh ve a leh ṭhan i zeitindah ti ti cun Baibal ca lawng si loin laiphung si ma kha cu a ti Cucu zeitindah Laifung kan ngeih a ti ahcun mi nih kan cungah tuah hna la seh ti kan duh ve bantukin kan duh ve lo bantuk midang cungah tuah ve hlah tiah Laifung kan ngeih a ti. Bible ca lawng si Laifung kan ngeihmi dah si Laimi Laifung lawng si loin vawleicung biaknak dangdang cun biaknak tiah ruahmi theng lomi Christ taluk pawl nih an i tlaihmi zumhnak bantuk zong nih hi hi tlaihtleng te hi an i rak ngeihmi si. Cun thazang ka vun lak khun ah ruang pakhat cu sianginn kainak ka phanhnak Mahidol University ah hin university nih a tleitler rak hman ve. I zeidah hika hai ka chim duh chanmi si ti si ahcun a Bible hrilhfiah kha si loin a catlak in a bitlak in a fiang komi mi nih kan cungah tuah hna seh ti nan duh bantuk dang cu tuah ve u timi zawn te ah khan zeidah kannih nih midang caah kan tuahpiak khawh dingmi asiloah midang, midang caah santlaih kan si khawhnak ding zawn tete kha tuzan na mino pawl sinah hun zuamcawh ding ka duhmi cu si a pahnihnak kaa thimmi kong te tawite in ka thimnak a ruang hun char ṭhan tu si ahcun Jesuh kha pum lei in seh fimnak lei in seh a hun ṭhen hnu ah minung hmai ah lawng si loin Pathian mah mi hmai ṭha hmuhnak zawn kha a langhter. Cucu Jesuh cu Pathian si kan ti cang caah Pathian si ti kan zumh cang caah a Pathian sinak kha a ṭhangcho ding kha si ti lo fawinak in cun a minung sinak human nature minung sinak tu kha ṭhangcho ding si. Cu tikah minung mino hika zawn a rak phanmi kan ṭhanchonak hnga ding caah a biapimi cu Jesuh Khrih zong aa ṭhanpi dingah hmaithlak a simi cu fimnak kha si. Cucu hika i a phanmi a biapi bik in mino hna sinah zuamcawh kan duhmi hna cu zeitluk tiang dah fimnak hmai kan i thlak cucu hmai kan i thlakmi nih cun Pathian hmai lawng si loin minung hmai ah hmai ṭha a kan hmuhtertu ding kha a si ti kha vun chim ka duh. I Cu he pehtlai in kan rianṭuannak vun lut u si law tahchunhnak tete tu in a luan ciami thlapa thlathum thlali chung June thla ni hlei thum June thla ni hlei thum le June thla ni hlei kua a biapi bik in UNHCR Laimi kan ram in ramdang kan phanhnak ding ah a biapi bikmi pakhat innka tawhtlaitu a si tiah ruah khawh ding simi nih thawngthanhnak pakhat tuah cucu tikah zeidah thawngthanhnak cu a si ti si ahcun thong hnih le kum hlei kua December sawmthum le nikhat thawk in laimi UN kat aa tlaihmi refugee nih vawlei cung humhimnak kan in pekmi hna kan in pe ti hna lai lo tiah thanhnak an chuah cucu Delhi a ummi ca lawng si loin Malaysia ummi ca lawng si loin Nepal le Thailand i ummi ca tiang si i Laimi kan sining vun zoh ṭhan vun zoh ṭhan hen hau si zatuak singli fai te lawng Laitlang ummi kan si Malaysia Delhi le India India Delhi le Nepal le a ummi milurel kan tuak si ahcun thongsawm nga tluk hrawnghrang an si cucu kan milurel he kan van ta asi ahcun zatuak in pahra tuk hrawnghrang phan kan dir mun phan mi si ramdang phan ni vialte kan i vun zoh than dih si ahcun laimi milurel zatuak kul nga tluk he ram leng ah kan um tingli lek ah ting khat le cheu tal cu ram ram leng ah kan um ti ho si tik ah hmunhma kawl in nun duhdim kawl in asiloah thil ṭha deuh a chuak kho maw tiah hmun tampi kan i ṭhialnak ah Australia ram ah a phami thonghra leng nan si cang. Hi hi hika zawn i a ummi mino biapi bik in Jesuh Khrih hmenh kha pum lei he fimnak he ṭhen timhtuah a si bantukin a ṭhen bantukin kannih hika i ummi mino mipi bikin fimcawnnak ah kan i hmaithlak ding kha pakhatnak bik te ah vun sawm kan duh hna. I a pahnihnak ah atu lio kan sining zoh ṭhan buin kan nunning zoh ṭhan buin hawinak in sining zoh ṭhan in ṭhanchonak kanmah ca lawng si loin mi caah santlaimi sining zoh ṭhan in ṭhanchonak ah kar hlan dingin thar kan sawm ṭhan duh hna. Zeidah sining zoh ṭhan bu in tiah ka ti hnawh chan duhmi cu si ti kha pakhatnak nan fian ka duh. Kan sining, kan background, kan philh sual maw asiloah philhnak lamthluan cu kan kal sual maw timi kha pakhatnak bik ah biahalnak in vun chuak duh sining zoh ṭhan sining ka timi biapibik in thil pahnih vun ṭhen ning law a pakhatnak ah kan kaltak ciami kan ram kan kaltak ciami kan khua a sining kha pakhatnak nan chim si vun zoh usih law zei bantuk dirhmun dah kan kaltak mi kha si zei bantuk dirhmun in dah kan chuahtak mi kha si cucu zawn ah fiang deuh in vun khoih ning law a lenglei thil deuh tu cu si nain laitlang kawlram cu vawleicung pumpuluk ah Sifah tahnak ah ramhra an thim e ramkhat ah kan i tel. Cun Kawlram chungah cun an vun thil ṭhan ne Laitlang cu kan i tel. Cu Laitlang chungah cun tahnak phunphun an vun ṭhen e fimcawnnak tahnak ah a hnu bik kan si. Rakhai dah ti lo cu kan tei mi phone um lo Kawlram chungah.

khua tlang ah vawleicung kan um rih. Cu bantuk lio ah hi ka i vawleicung ram nuam bik ram ṭha bik timi nanmah bia in i hlan ning law cawhnuk le khualeti a luannak ram ah kan phanh cang hnu ah hin kan kaltakmi kan sining te kan philh sual maw timi te kha vun char ka duh a pahnihnak ah tunai ka vun chim hi ka zawn kan um chung i kan sining hi kan zoh ṭhan bal maw Moses kha a nu nih a sining phiter lo a duh ruangah an miphun hna nih an hmelchunhnak a simi an i umnak an i zohkhenhnak thil he khan a ṭhanpi. Kannih hika i ummi nulepa unau hna tah kan fale kha cu bantuk hin ṭhanpi hna maw? Vun ruat ṭhan hmanh hna u sih. Cucu miphun ah a fekmi miphun ah a ṭhawngmi kan si khawhnak ding caah cun Moses a nu bantukin fale nih pial lo tein miphun sinak ah an i ṭhanpi khawhnak hnga ding caah kan nunphung, kan lam, kan sining pawl vialte kha an i ṭhanpi ding kha biapi tuk. Tuzan ah Hika ah kan school ngakchia nih sangpumh Bible rel kan rel tawn bantuk in cung chuak hmai chuak in an vun rel i Bible lai holh Hakha holh a dik thia te aw pei lo in an vun kheh thluahmah an relmi ka hmu tik kaa lawm taktak i cucu pakhatnak ah humhimnak nan tuahmi a lang tik kaa lawm ti kha ka lawmnak ka vun chim cu ve mi cu si Baibal ka vun thimi chungin fimnak he zeiruang dah ka vun char duh chan ti si ahcun Laitlang ah atu lio kan ton cuahmahmi kan harsatnak ruangah fimcawnnak kha kuanfang ah a si lo ahcun fimcawnnak kha lemsoinak ah hmang in kan ram a cang cawhmi tampi thil um tahchunhnak pakhat te ka vun lak lai a thei ciami zong kan um kho men nate mino deuh ni cu kan thei lo kho men a luan cemi thongkhat zakua sumkua kum khat hrawng in a cozah nih kawl cozah ralkap cozah nih 30 year master plan timi kum sawm thum sungah timhtuahnak nganpi pakhat an chuahpi Cun chung an i timh bikmi cu zeidah a si ti si ahcun Lai miphun he a ra laimi kum sawm thum chungah asiloah Kawlram i tlangcung miphun hna he a ra laimi kum sawm thum chungah hin an miphun in asiloah an biaknak in tlau hna seh timi assimilation program dopdolh program an, an thawk i atu a tan ceu a kal cang hi chungah a tampi Laimi nih Laimi hawikom unau tampi cuka an program chung cu kan lut suan cu zeitindah an zeitindah an auh ti si ahcun ramri i a ummi sifak miphun hna ṭhanchonak tiah an auh kawl holh in cun nahṭahlah an ti cu ahcun ngakchia kha fimcawnnak kha biakamnak tuah in an lem hna tikah harsami mi harsatnak nih ram le mi hmunhma um ding an si tikah Khrihfa ngakchia tampi hramhram in maka siang ahcun an phan i Khrihfa sining Laimi sining vialte kaltak in nihin ni ah a tam tuk kum hlei nga hrawnghrang hen kan kal cang cucu hika i a ummi ram ṭhangcho bik ah ummi ram ṭha bik ah ummi hna nih kan kaltakmi kan khua kan ram kan kawltakmi kan hmunhma ah kanmah miphun miphun dang cang dingah asilo cun kanmah miphun in tlau dingah cu kan biak nan tlau dingah dopdolhnak an tuah cuahmah ko lio ah kanmah hika i ummi hna hi mah coka a kangh ko lio ah mi coka a ka nge tiah phal aa thawhmi kan si sual maw ti kha vun ruat ter ṭhan ka duh thil hika le thil ṭha tampi nan tuahmi chung missionary tampi nan rak ṭuan laitlang lei ah mino program tampi nan ngeih church nih program tampi nan ngeih cu bantuk kanmah lai miphun ah kan ton cuahmah ko liomi harnak chung sining vialte kha kan theih lo maw si asiloah Khrih thawngṭha cu ho popoh caah a si ko tiah kan i hmaithlak tuk ruangah maw si ka hngal lo miphun dang sinah phan a ṭha ko asinain miphun dang kan ti karlak kanmah kan coka cu rak kang thluahmah kanmah kan coka thlanglei laitla a kang thluahmah asinain hmun dang ka dang ah e khika coka a kangmi uve te kan ti thial mah te kha hika hruaitu a si te dingmi mino ni nan vun nan vun ruah than dingah a thar vun sawm than kan duh hna cu he pehtlai in atu lio ah kan si khawh tawk in tunai sia Reverend Jafet Lian Zong nih vun chim cangmi CCU ah zeitin te tal kan miphun humhimnak ca zong siseh asiloah kanmah le kanmah kan i tuam hrum khawhnak tal ah siaha maw tiah kan hnukum in Baibal sianginn Baibal siang a kai liomi kha biaknak zorlonnak le nuhrin covo cu zeidah a si ti bantuk cawnpiaknak cun CCU nih program pathum a ngeih theology liberal arts le business program a ngeih cu pathum chungah cun business kaimi kha business le human right sipuai business pawl le nitindah nuhrin covo i pat ve awk si timi kanmah le kanmah kan i humhim khawhnak ding caah cawnpiaknak le BA English kaimi nih BA English an cawn pah in Human Right le International System tiah vawleicung ah titin dah kan nuhrin covo kan borl hi vawleicung tiah kan aupi lai kan theihter ve hna lai ti bantuk kong lei in khan hmaithlak in 2017 thok in kan kalpi i tukum hi kum hnih kan kal se cu bantuk zong ah hika i fimcawnnak ngeimi hika i a ṭhangmi hika i a rak phan hmasa mi u le nau hawi le kum hna vialte nih hmunhma kan ngei nanmah nih zeitindah nan fimcawnnak le nan theihhngalnak kha nan rak kan hrawmh ve lai timi ka vun sawm pah le vun zuam cawpa kan duh hna i Cucu nitin kan chan ah kan sining, kan Lairam a sining te, hika kan um lio ah kan sining kan i zoh ṭhan khawh nakhnga ding caah sining zoh ṭhan in ṭhanchonak lei kan kal khawh nakhnga ding caah cuti cu vun chim ka duh. Tunai ka vun chim cang bantuk in a Pathian sinak ah tling khitkhat a um cang ko hnu ah minung sinak ah a pum he fimcawnnak he a ṭhangcho ṭhencho a herh i minung hmaiah mithmai ṭha hmuh khawhnak ding ahcun hika i rak phanmi u le nau hawilokom hna zong nih a sang deuh ah kan i tim a hau ko rua tiah ruah i Pathian dawtnak thawngin Laimi miphun kan phanhnak ram ṭha bik tiah ruahmi vawlei cungah ram hlei ruk a laimi kan um. Cu chungah cun ka phan pa ngot i Australia nih nan ka deuhnak pakhat um a biapi bik in mino nih nan ka deuhnak pakhat um cucu zeidah a si ti si ahcun kaa ruahchannak ahcun fimcawnnak lei ah a tampi hmaisuang ruahnak chuahpitu ding phun tampi kan um lai te ka ruah asinain ka vun dot hlat ka vun dot hlat ka um chung ka pal kho men ni som thum chung te lawng e ka mu thai min ka chim mi tikah ka duh ning tluk in mino in ruahnak a chuahpi kho tu ding idea a sersiam kho tu ding kan tlawm tuk rua tuk rua cucu Australia mino Melbourne mino nan ka deuhnak khat aa tel i a ruang tampi ruang a um kho men lai lei kan theih kholomi ruang tampi ruang kho men asinain hi ka zawn nih a phan cangmi a hngakchiat deuh na phan maw siloi ka chuakmi cu nu le pa zong nih fimcawnnak ah miphun caah ruahnak a chuahpi khotu miphun caah kar a kan hlanpi khotu ding nih tampi kan herh cucu hmaithlak deuh in fimnak lei ah kan i thlak ding kha vun thazaang pek la vun chim ka duh i atu nai ka vun chimmi chungin kanmah sining ka timi ka timi zawn te ah khan a biapi bikin laimi Chin miphun kan holh kan nunphung ah kan i dan kan holh ah khat lo tampi kan um lai a sihmanhsehlaw a huap in rian kan ṭuannak ah ṭhencheutu ṭhencheknak lungput tete a chuah zongah tu tu chan mino hlan lio an kal ta an kal hlan lio i kan miphun hruaitu kan pa le biaknak lei zong siseh nih an rak i harh me an rak i buaipi mi pawl kha chanthar mino nih kan kaltak dingmi thil si tiah pakhat thazaang pek na vun chim chih ka duh i zei ruangah dah kan sining kan zoh than lai timi biahalnak panga in ka vun chim lai i zei ruangah dah nitin nitin kan thannak kan thannak kan karhlannak ah kan sining zoh ṭhan in karhlan kan herh ti seh cun pakhatnak kan ram le kan miphun Pathian a zummi Khrihfa kum zakhat a tling Khrihfa zumnak kum zakhat tling cangmi kan sinak in vun zoh chih ding ah ka vun duhmi pakhatnak cu zei ruangah dah kan sining zoh ṭhan in kan ram le kan miphun kan dawt awk a si leh ding a tam pim kho men zei ruang ah dah kan kan sining zoh ṭhan bu in kan miphun le kan ram kan dawt awk a si atu nai ah kan sining a tampi lak chung in pakhat pahnih te ka vun char cang kha vun chap chi pakhat ka duhmi cu thong khat le zakua le sawmkua le kum khat in thong hnih le kum hlei li tiang ah CHRO nih biaknak zalonnak kong he pehtlai in khomhsuatmi khomhsuatnak research kan tuahmi um cu chung i kan hmuh chuahmi cu vailamtung a nganmi lawngte pesong thum cung a sangmi lawngte palhei lileng phur a si Cucahung nih da phur ti si ahcun phundang in chim si ahcun zumlotu asiloah kan cozah nih a tuahtomi si. Cozah aa thleng cang kan ti hnu tiang zeidah kan ton January ni kul ni kua thong ni kum hlei nga ah kan Chinram cozah nih Hakha i a diarmi vailamtung phur dingah order chuah. Cu bantuk zuamcawhnak thil tampi kan ton tikah mino Chin community nih ram zakip i ummi pawl vialte nih dirhkamh le aupi kan herh zungzal cucu miphun ah a hram aa hngatmi lawng si loin kan biaknak le kan miphun sining aa ṭhen kho ti lomi kan biaknak le kan nunphung Chinmi kan sinak ṭhen awk a ṭha ti lai lo tiah ruahmi chungah kan ton cuahmahmi pawl an si. A pahnihnak ah kan kaltakmi kan ram khi tah zei ruangah dah kan kaltak? Zei ruangah dah kan kan ram kan kaltak? Zei ruangah dah kan miphun sinak kan kaltak? Mun zoh ṭhan men hna u sih. Ni kan ṭhennak ah tunai ka relmi luk a ngan pahnih sawmnga le pahnih bantukin Jesuh Khrih Pathian aa hngatmi fimcawnnak ṭhennak in kan ṭhen lo ruang hna si sual wa timi kha vun ruat ṭhan ngai herh ṭhan ngai herh kan ram kan kalnak kan kaltaknak hika kan umnak a ruang hna hi kan ruat bal maw a tam a biapik in mino mah siarem cang hnu ah a siarem ve lomi thil sining thil sual a fawi te cucu kan si lo nak ding a biapi ngaingai atu nai ka chimmi tete harsatnak kan rak tonmi biaknak kong ah miphun kong ah kan ram kan chuahtanak a kan namnak thil an si an si cucu al awk ṭha lomi an si asinain nihin ah cu bantuk i kan ton cuahmah rihmi thil tampi kha hika kan nih hmun nuam hmun ṭha kan um hnuah kan philh sual maw timi kha biahalnak le zuamcawhnak vun in tuah ṭhan hna a pathumnak ah hika kan nunnak thangthok bia pahnih te ka vun ṭhenmi a pahnihnak zawn hika kan nunnak ah kan sining kan zoh ṭhan maw hika kan nunning kan sining kan i check ṭhan maw timi zawn ah khan zeidah ram thumnak kan phanhnak nih hin kan nun a ṭhatnak a chuahpi i kan nun a chiatnak a chuahpi ram thumnak kan phanhnak ah thil ṭha chuakmi tam tuk rel cawk lo si thil chia chawkmi zong vun chim ding tete nan theih ciami um kho men cucu thatnak lei vun chim law kan theih dih nan theih dih ciami chungin taksa lei in thannak cun private thil pawl thannak laitlang lei labang ahcun hi ka ummi nih dirkam ruangah thila thleng tete ta tam ngai hi ka le dirkam nak lawng ti si Asinain hika zawn kan umnak kan sining hi atu kanmah first generation ca lawng kan tuah ahcun chan hnihnak chan thumnak nih an pehzulh te men lai lo. Cucu khoika dah aa hngat ti si ahcun ngakchia kum nga a simi kha a miphun sinak a holh kha ṭha tein cawnpiak tak a si ahcun kum sawng si le kum nga hun ti si zei ruangah kum nga ngakchia cu kum sawm sarih tiang a ṭhen lai caah cu cu kum sawm sarih tiang a hmun lai cucu ngakchia le mino nih kan tolh sual si ahcun chankhatnak ah a dihmi chankhatnak ah a tlaumi kan si sual lai cucu khoika ah dah kan i hngat khawh peng ti si ahcun atunai kan relmi kanmah nih kan duhmi lawng si loin a zapi duhnak ah tlumtla tein keimah ka duhnak lawng si lo kan duhnak kan theih piak thiam hna i Jesuh Khrih a ṭhan ning bantuk in fimnak le fimnak le an ṭhan lawnglawng ah cucu kan him zong kan him lai kan biaknak lei zong kan him lai cucu nih cun a laimi kan raldohnak chung vialte kan karhlannak chung vialte ah thazang kan petu le an dirkamtu si lai Ali pali nak ah chuan duk dir hmun in mino hna kan ṭhancho khawhnak ding caah zei bantuk dah an biapi kun zei bantuk dah an biapi kun kal kho men tahchunhnak te pakhat te vun char ka duh ve hika nan sining he aa aa pehtlai timi pehtlai thiam lomi a si ding hngal lo laimi nih ramleng kan chuahnak hi siloah ramtnak tam kong he pehtlai in vun chim ka duhmi cu thil pakhatkhat tuah lai tik paoh ah khin idea um hmasa cu idea dih in cun design um cu dih hnu ah formation a chuah dih hnu ah thil pin cang tawn kan nih laimi hi kan phat ning hi idea um hmasa lem lo tapi tikah kan ruah ding bantuk thil a cang tawn lo cu he vun peh tawn vun chim duhmi cu mino hna nih nan i zuam cuahmah buin vun i zuam chin deuh u kar khat kar hnih vun kar cheu ti kan mi khat te cu a sang pi nan tim biak u kan du idea a ruat kho nya kan tim to ti kan du khua a ruat kho i i hika ka thai bik mi chungin tahchunnak a vun fiang kho deuh ma ti ka char du mi inn saknak kong builder kong he kan chim bik mi lakap khat at Cu hi ka vun tahchun duhmi cu a tampi nih builder tiang kan i ko lai. Upa hi ka upa mi lebang ahcun ṭha tuk. Asinain mino nih cu step pahnih in na timh dingah ka duh. Cucu zeidah citizen fimcawnnak hmaithlaknak na chuak dingmi? Hi innpi a chuah khawhnak ding caah hin, hi biakinn pi a chuah khawhnak ding caah hin, architect nih rak zai hmasa. a idea in a ruah hmasa hitin siseh hitin siseh ti an ruah hmasa cu dih hnuah engineering sinah phan cu dih hnuah builder sinah phan cucu bantuk in hi kai a phan cangmi ram thumnak i a phanmi mino pawl hi contract a lami tiang si ti loin idea a chuahpitu level ah kan si khawh nakhnga ding caah Jesuh Khrih a ṭhan ning nan tuah fimcawnnak lei ah kan ṭhan ding kha thalang pek ṭhan an duh hna. A panganak ah cu bantuk kan ṭhancho tikah cun kan ram kan sining kan sining ka, ka chim ciami kan sining chung in khan kan Chin ram caah zeidah kan tuah khawh lai timi idea ruahnak he cucu zeitindah kan tuah lai timi a tak in ṭuan chuahnak implementation tuah khawhnak he cu vialte kan sining kan zoh khawhnak hnga ding ca kha vun zuam cawh ṭhan vun chim ṭhan ka duh cucu a lam tampi um kho men i ka chim lengmangmi minung hna sinah thazaang peknak ai ka hman lengmangmi zuamcawhnak zongah keimah le keimah zong kaa zuamcawh tawnnak teumi pakhat te vun chim ka duh cucu laimi zong nih anmah he kan i tahchunh lengmangmi miphun khan si cucu Israel miphun Bible cahlun chung i BC a thong lio i Israel kha si loin thong khat zakua sawm li le kum riat i dirhmi Israel kha si atu lio ah an cozah nih an sining le a dangdang vialte a ṭha tuk le kan duh tuk ruangah si loin an mino hna nih an ram an dirkamh ning te vun char ka duhmi si Israel miphun cu kan theih bantukin Jew miphun cu vawlei cungah a pem bikmi a pam bikmi zong an si fawn Laimi miphun zong a pem kan mil rel kan i tuak sin a pem bik miphun kan i tel lai dah i lai dah lawng si loin vawlei cung data in pakhat te vun ser thong hni kum kua lio ah Chin miphun cu vawlei cung mipem lakah refugee lakah a tam bik tiah top 5 a record kan rak tuah bal kha cucu kan si tikah ramleng a chuakmi a pemmi Israel miphun bantukin kan si venak zawte i anmah miphun he tahchunh in kan miphun le kan ram caah kanmah ca lawng si lo mi caah ṭhathnemnak kan kawl nakhnga ding zawn ahcun zeitin na thil an tuahmi ti cu si ti si ahcun nu thong sawm li tluk nih salom mit timi phu pakhat hmangin an ramca rian an ṭuan, humhimnak tiang an ṭuan, pumpek in cu bantuk tiangin ninni ah Israel ram a him khawhnak pakhat ah tleitle cun suttung pakhat a si ve tiang romi cu cu bantuk nu le mino hna nih an derkamnak a si tiah a chim theo cu ve bantukin kan nih kan ram kan miphun kan biaknak kan zumhnak a hum a, a hmunh khawhnak ding le a hi khawhnak ding ahcun cu bantuk luput ngeimi minung mino tampi kan ngeih a herh cucu Israel miphun hna i an sining le mino hna an sining in kan hmuh khawh si cucu tuah ding atah kannih hika hmun i ummi vawleicung ramtha ram nuam bik pakhat tiah ruahmi phan cangmi mino nih kan i tim kho maw kan ruat kho maw timi kha vun zum cawh ṭhan kan duh hna i a donghnak ah minute kul nga leng na chim le lo kan ti ko hoi le paul nih minute kul le panga leng na chim cu kan kut kan rak thliar te lan ti kut thliar hlan deuh te ah a donghnak ah laitlang sining ngai miphun kan sining vialte le Khrihfa zumhnak aa tleihmi miphun kan sinak vialte nan theih cia dihmi ruangah nan theih dih ciami si Cucu kan sining kan sinak ruangah cun harsat ah tongmi phun kan si zong kan philh lo ding pipi kan sining philh lo kan sining zoh than in thancho i tim hna usih tinak zawn te ah ka bia thawk ah ka vun kiar lai Australia ram kan umnak ah nan cozahpi nih a ṭhangcho bikmi le aa tlumtla bikmi miphun nan si i tiah thangṭhat kan si cuahmahmi kha pehzulh dingin hmainor dingin kar kan hlan khawhnak ding si ahcun kan pum he siseh kan fimnak he siseh a ṭhangchomi kan si ding kha a biapi. Cucu lawnglawng ah Pathian hmai le minung hmai ah mi hmai ṭhangmumi kan si lai. I mino a biapi bik in a sunglawi bikmi caan ṭha ngeimi cawnnak zongah fawi tein a la khomi khatalei a pial zong pial sual fawi te a fawi tukmi caan kan um lio a simi vialte kha Zeitindah kan hman lai? Kanmah ca lawng si loin mi caah a ṭhahnemmi, mi caah san a tlai vemi, Matthai ngan pasarih hmailei nih cu kan relmi. Kan cung rak tuah hna seh tiah kan duhmi bantukin midang cungah tuah kho vemi kan si khawhnak ding ahcun nifatin kan kar hlannak ah nifatin kan nunnak ah ṭhanṭha in a ṭhangmi kan si i amah kan biakmi Pathian sinah aa hngatmi fimnak ah fimnak ah hrambunhmi kan si kha biapi. Cucu nih cun kan ram, kan miphun, kan zumhnak fek tein kan ram ah a hmunhter lai. i nihin ah kan ton cuahmahmi thil Laitlang ah Kawlram ah a biapi bik in kanmah miphun hawi a simi Chin miphun hawi a si komi Chin state le Magway ramri ah ummi Chin state le Rakhine ramri ah ummi Chin state le Sagaing ramri ah ummi vialte nih kan tonmi biaknak kong ah harsatnak kan tonmi vialte tadin tutan cu news information chan si kan theih dihmi si pakhat te vun chim ka duhmi cu kelemiu khi kawl khua kan ruak khawh men sanghlei kua a um cu sanghlei kua chungah sanghlei ruk he lai sang se lai ka tikah im thalam ni tel di cu sanghlei ruk ah khrihfa thlan a hleirung in hrawh dih si Khrihfa thlan hmun i a donghnak bik thawngpang a sarmi kan thekhawt ding cu ṭawngfila thlan hmun nih thawngpang a sar cu lo paoh cu an kan nam ni i a kan hrawhhral piakmi dirhmun a kan um cucu vialte a hum hum a hum himtu dingah cucu vialte kilkamtu dingah ruahnak ṭha he fimcawnnak ṭha he nangmah pum thengtheng kha laitlang ah rak um hau lo kho men nangmah mipum thengtheng kha tuchan ah kawlram ah rak um hau lo kho men a phunphun in tuah khawh si i atu lio ah ramdang mi nih a kan tlawn tikah an uar ngaimi cu CCU i Skype class online ngaraang holh cawnnak tuahmi a si cu zeidah a si ti cun Washington DC i Lai Khrihfabu nih anmah lei zanlei na ziparuk ah volunteer in Skype in hi hi bantuk in TV i chawnhnak in CCU i siangakchia kha mirang caan chimh hna mirang hon bia an ruah hna cucu rian aa ṭuan ko nihin ah CC kumlinak kaimi kan naule nih anmah herhbaumi mirang hon i chim khawh cang cu bantuk in hika ummi ni tah zeidah kan tuahpiak khawh ve hna hnga khua tampi vun ruah ding idea explore ding tampi um kho men cucaah cun donghnak bik ah kan sining kan nunnak philh loin kan umhmun thing kha philh loin kan sining zoh ṭhan buin a ṭhanchonak ah Jesuh Khrih a ṭhan ning bantukin fimnak ah siseh ruahnak ah sapum lei ah kan ṭhan khawhnak hnga ding caah cun amah Pathian kan panh ṭhan hau. Cucaah cu lei cu ti ka kan hlan khawhnak ding ah cun phungthluk bia ngan pasarih a hmeparuk a kan hmuhmi cu miphun a lian ngan terter cu fimnak si ti bantuk in kanmah kan zapi hika ummi vialte nih kan sining zoh ṭhan in ṭhanṭha in kan ṭhan i miphun le ramca le kan zumhnak ah a dir khomi kan si khawh nakhnga ding caah thar in vun sawm ṭhan kan duh hna kan chim kan rel sualmi kan palh sualmi ma si cun rak hika rak chuak khomi wun ngaithiam law mah kan biakmi kan pathian zong nih kan theithiam tuk si law kan ca ṭhangim si ahcun thar in sunak kan piak ko ti kha mun chim duh ka lawm